Selamat lemai ngegiga bala peninga, ngegiga bala aya, ibu enggau mega bala bujang rindu dara baju keluar din. Aku deka meri selamat datai enggau chin aku iban bukih restu mek mek. Aku deka minta ampun ngagai bala peninga enti aku agi beguna ke gambar ke sebaka aja ari kedubah aku apai cherita diberi nama Ensera Jalai Pengelindok tuap tu ari tusun satu nyentuk tusun dua puluh tujuh tusun makai. Kita peh kenang ka cherita diberi nama Antu Nyambat Temu Lamari ke tusun tiga. Riki riki aku ngarap ko nuan nadai kelalu maioh menda cherita antu malam tu. Ngai ke nuan makin buyan agi ari ke udah diatu. Aku pernah ke bala kaban aku ke sekula kelia. Enti enda mekaban aku seiku igat ke seigat, iya tu cukup buyan baka ulah nuan diatu. Dini-dini endur aku mai iya tama ke dalam pengumpung puang. Sigi ngai tama, nemu nuan, sigi ngai tama ke dalam pengumpung puang. Iya mada enti aku enggau kita bemalam ba kampung puang, pemenu sunyi malam tu. Ngai kitai kena tundai antu. Enda meh. Bos semak ke tudah rikih tu baka kaban nya ke nama Ikat nah meh kasih meh aku ninga tudah rikih tu disemak baka kaban bulan sekulah ke Ikat nah. Bos bos tusah aku bejaku ngan nuan bos. Diatu semua tu semina ku panggil ngagai bos ja. Ti nyema bos nadai takut nuan tu. Manah meh manah meh nya awe ke bos aja nemu malam minggu baru ila. Aku ngarap bos nadai salah nadai salah ke aku. Ti nyama bos tepeda antu tepeda antu malam minggu baru. Aku nggai manah ke bos dulu lah ba aku nemu ba hospital dia sigi bisi antu ari kelimpah kita mensia. Ba bala peninga enda meh cerita tadi kitai pekena ke teliriki tu Bos nya riki tu sanggup nyema tudah riki tu baka kaban nya. Di riki ngasuh aku pechaya jaku nuan sebab meh aku pechaya jaku nuan. Ti riki baka aku empu enda meh pechaya jaku nuan. Ari keterubah nuan gawa enggau aku betemu betemu enggau aku. Ketegal nama ketegal nama aku agi enda ulih pechaya ke nuan laban nuan telalu maioh jaku ngamih ngasuh aku makin enda ulih pechaya ke nuan okay boss tu ngasuh aku semina pala aja diatu tang ati aku sehari tu cukup manah enggau boss laban aku ngandai hari ke belaya enggau orang dek rikey nemu semina pala. Enggau aku. Patut iya aku semina pala ketegal aku tu nyadi bos nuan. Engkai mu meh semina pala riki riki riki. Jaku tudah bos. Bos bos aku ke pelik rumah dulu laban aku enggai lama beranak enggau bos. Diatu ketegal mata aku ka tinduk. Sebedau tu bos bejaku enggau aku. Nuan riki patut kerja malam aja reti iya malam tu aku ke. Malam tu aku ke nurun ke jam laban aku nyadi nyadi security ba depan hospital. Akai da ai, aku sigi kena tundek ngan antu baru meh malam tu agi, jaku tuda Ricky. Kasih meh kasih meh ku ninga Ricky tu semampai kena tundek ngan antu lebih gawa. Huh. Kita legi tau komen dia keti cerita ti manah kena tu. Sebedau tu kita terperunsika channel aku tu ngan bala peninga ke bukai legi. Enti cerita tu abis sebelas minit cerita tu. Boss Ricky semina begaru pala aja meh tudah boss Ricky. Iya menda ulah rikih chukup nyelai ba depan mata iya ke lebuh pagi tadai. Nama ke nama kebuah ulah rikih tu chukup nyelai ke sehari tu. Abis nya kati enggau kerja malam malam tu. Anang-anang rikih tu sigi buyan amai kerja malam tu. Ketegal iya udah kena tulik enggau antu, lebuh iya kediri aja kerja malam begulai enggau indu misi kerja ba sepital dia. Nama aku tu berasa salah enggau Ricky ngaja aku pagi tu. Aku pan iri ati menda ulah Ricky tadi. Aku menda Ricky tu baka keringat enggau aku aja tadi. Laban nama Ricky ringat enggau aku. Engka sigi buyan, engka sigi buyan ngaih kerja malam, ngaih kerja ngerebut kena malam engki. Ngena agi aku aja mih nulung kerja malam tu. Awakka aku aja ngan. Ganti tudah rikit kerja mantu. Kasih ku menda rikit kelalu lelai amai udah ku ulai. Aku menda rikit baka keringat aku ja tu deh laban nama rikit ringat ngan aku kai sikit ngai kerja ngai kerja lebih ti kena malam agi manah agi aku. manah agi aku aja meh nulung kerja malam tu awak ku awak ka aku aja ganti tudah rikit kerja malam tu kasih aku menda rikit kelalu alai amai udah pulai pulai kerja laun malam ngantuk. tekena kerja malam agi tudah reti kasih meh tudah reti tu. Nya meh kitai tu pernah ke kerja malam tu mesti agi kena shift pagi mesti agi kena shift malam tunggu kerja dep mega nginga duit belanja kena ngingat dep makai aseng meh kita ya bala peninggal. Nya meh penguji. penguji kitai idup dunya ijau diatu nya nyurat duit nyurat duit ngena mit pun makai aja mih kitai idup dunya tu ya deh sama ninga cerita antu nya ba malam hari ke tu kitai nampun cerita diberi antu nya ba malam hari ke beri reti nuan imba nulung kerja malam tu Awak awak ka aku aja ganti nuan endur ka jaman tu. Amai tu boss aku ulih aku ulih aku ulih belelak man tu agi jaku tudah riki ngagai boss iya. Awak meh riki nuan ulih belelak riki deh ngumbai belelak agi deh ngumbai aku bula ke nuan baru riki meh riki agi nuan ulih pejak ngagai aku aku tu boss nuan riki. Nadai meh nak ari nadai nak meh boss. Terima kasih boss laban laban udah ngasuh aku belala ke sehari tu. Sesama rikei. Boss rikei. Anu guai boss bisi antu ke hospital enu aku kerja lama tu. Rikei rikei badu agi nuan cerita antu. agi enggau aku iya laba aku udah lejuk ninga cerita hantu diatu. Aku nadai ari ke ninga cerita hantu baka tu agi. Bela mih nuan riki ke malam tu. Aku diatu ke nulung kerja laba aku udah nganti nuan kerja malam tu. Nyai ke nuan tu makin lelek agi. Terima kasih boss jaku tudah riki tu. Enggau empas pemanah iya jaku ngagai boss iya taja pan boss iya udah. Jai ke jai ke tudah iya ke pagi tadi. Bos Ricky udah datai ba depan meh hospital endur Ricky kerja malam ngelama tu. Amai bisi antu ba hospital tu. Kati aku ke ngaga diatu. Ba hospital semina aku ke diri aja nadai siku mensia bisi arai. Senaya sida pan enda ulih tepeda enggau mata. Anang aja aku kena kundi enggau antu. Baru ke nemu baka ni asil tudah rigit nyadi security lebuh kerja malam ketegal nadai ketegal nadai bisi kaban begulai kerja. Ka asil aku menda rikih diatu patut aku enggau rikih kerja ma kerja lebuh malam pegila tang aku diatu agi iri ati. Agi iri ati amai bisi antu tu ke nadai antu. Ke bisi peda aku diatu inu misi kerja malam nyaga wak laki pedi aja. Semina iya siku aja pe pesepital ri ma pesepital malam tu. Kenu tudah bos Ricky. Aku ninga cerita Ricky amat dah enggai aku lebuh iya tu peda antu inu peluar kaki lima wak laki tu. Udah nya Ricky lalu ngabas munyi baka ke nyawa orang inu ke nyabai aja. Ri Ricky madah Ngagai aku iya pansut ari wat aki ke endur ke sebaka sebaka aja pansut kenu sama. Tadi amai si bisi antu leba aku siku aja kerja malam tu pukul lima inu misi ba sepitar tu engka engka aku sigi takut ke malam tu kenu tudah bos riki nya kenu aku tudah bos riki tadi meh nya. Semina bos riki enggau inu misi gau ba sepitar nya aja malam nya. Kemina cerita tu digaga ti sida pernah nemu nama cerita ke amai nya udah nyadi nama cerita ke amai udah nyadi hospital tok ke amai iya. Sekali tu bos reti seh menda ba ambo ambo nda te ari kampung puang nda jauh ari hospital dia. Ati bos tudah reti besai takut ketegal ke menda utai ke nyadi malam nya diatu ari kampung puan nya. Nya meh iya ngerunding aku diri, nama rikih enda manah bisi pelaba ambun ne meh malam hari datai ari kembuh puing dia enda jauh ari hospital tu. Tang bos rikih nya meh agi agi meh berani taja pan undet peda bisi pelaba ambun pengelama iya tengenung aku diri tu aja sapa sangu nulih aku iya ke malam tu tentu bisi orang orang bukai ke ngereja ka aku malam tu ngambi Aku lalu buaya maka riki. Nasib meh bisi indu misi bahagia nya begulai enggau aku kereja lebuh dikena malam tu baka tu. Kati riki nadai kala madai aku utai ke nyadi baka tu kala nyadi lebuh malam ari pegila. Malam ari pegila aku pet malam ari pegila meh aku betemu enggau riki diatu aku ka kereja taja pan aku kediri aja. Gawa ngelantuk tang nama ke ba ngulu nyerego ngulu reko ke nyerego berasai chelap maya baka ke seput mensia ari belakang aku ja. Manah agi aku bejalai ngabas ke depan mua hospital dia hospital diatu ja deka tudah regi. Nya nya burung nya kede nama kebuah regi tu enda madah perkara ke amai. Bisi ba bambun datai ari kampung puan dia. Ye. Kitai nemu, cerita tu legi kitai nampung sesempat nama deka nyadi ga tudah bos regi tu ira. Uhh terima kasih bala peninga enti nyema pesalah jaku sangkut dia uhh sangkut ke bulang ngambika kita ulih ninga. Ketegal ku tu bisi kacang mimit.